Fi żmien il-Kavallieri, il-gżira ta' Għawdex kellha xi binjiet li kienu jiddefenduha. Minkejja din il-ftit difiża li kellu Għawdex bħala gżira kienet gżira remota u iżolata ħafna. L-ikbar intenzjoni li kellhom il-Kavallieri ma kinitx li jiddefendu lil Għawdex u lill-abitanti tiegħu, imma li l-gżira ta' Għawdex ma taqax f'idejn l-għedewwa tal-Ordni biex b'hekk ma tkunx ta' periklu għal Malta li qiegħda tant viċin. Għalhekk nistgħu ngħidu li minkejja d-difiża li kien hawn Għawdex però xorta kienet gżira iżolata ħafna. Tistgħu timmaġinaw li wieħed mill-iktar postijiet iżolati fil-gżira ta' Għawdex kien il-ħabs ta' Għawdex fejn hawnhekk kienu jinqaflu dawk li kienu jxellfu difrejhom mal-liġi. Però barra minn hekk dan il-post kien jintuża wkoll biex xi kavallier imqarqax li kien ikollu bżonn xi tbeżbiża kienu jpoġġuh hawnhekk biex b'hekk jiżolawh u jaqtgħuh mill-kumplament tal-ħajja ta' kuljum. Din il-ħaġa kienet ħaġa tant eh, frekwenti fi żmien il-kavallieri li kien ikun hemm kavallieri li kienu ma jobdux għal dak li jkunu ħalfu li jagħmlu. Fost dawn insibu wieħed importanti u prominenti ħafna, il-famuż Jean Parisot de la Valette, l-istess bniedem li rebaħ l-Assedju l-Kbir, però f'żogħżitu kien maqful hawn ġew, ġo dan il-ħabs ċkejken ta' Għawdex.

L-istorja tgħid li meta La Valette kien għadu f'żogħżitu, flimkien ma' xi kavallieri oħrajn kien imdaħħal f'xi bawxata li uriet biċ-ċar li kien naqra mqarqaċ u fuq ruħu. Din il-ħaġa kienet ġiet meqjusa bħala diżubbidjenza u għalhekk ġie kkastigat. Għal erba' xhur kien inżamm f'dan il-ħabs fejn kellu fejn joqgħod jimmedita fuq l-iżball li għamel biex b'hekk imbagħad seta' Jirriforma ruħu, kif jgħidu, u joħroġ minn hawnhekk kif sippost. Jiena naħseb irnexxielu jagħmilha l-meditazzjoni hawnhekk għax nafu li f'ħajtu wettaq affarijiet kbar, biżżejjed insemmu r-rebħa tal-Assedju l-Kbir u l-bini tal-Belt Valletta. Però apparti l-fatt li La Vallette kien maqful hawn ġew, dan il-post għandu ħafna affarijiet interessanti jew aħjar uġġetti interessanti, graffiti li nsibu fiċ-ċelel tiegħu, li l-viżitatur li jiġi jżur dan il-post minn dawn il-graffiti f'post iżolat bħal dan jista' jieħu ħafna informazzjoni ta' nies li kienu maqfulin hawn ġew. Nafu li bħala ħabs dam jintuża anke fil-perjodu tal-Franċiżi u anke fil-bidu tal-Ingliżi. Però mill-graffiti għandna storja miktuba fuq il-ħajt. Aħna llum ser nimxu ftit fiċ-ċelel u nagħtu daqqa ta' għajnejn uħud minn dawn il-mijiet ta' graffiti li nsibu f'dan il-ħabs. Meta tkellimna fuq iżolament u eżilju fil-gżira t'Għawdex jidher li l-Kavallieri din l-edea ma kinux ħolqu huma. Minn dokumenti u manuskritti antiki li nsibu jidher li sa minn żmien il-Biżantini, Malta kienet diġà tintuża jew aħjar Għawdex kien diġà jintuża bħala post ta' eżilju. Insibu diversi stejjer fejn nies ġew eżilati fil-gżira ta' Għawdex. Fi żmien il-Kavallieri din l-edea baqgħet għaddejja U saħansitra kien hemm kastig għal nisa li kienu jinqabdu jiġġieldu bejniethom b'mod vjolenti. Mara li tkun iġġieldet b'mod vjolenti ma' mara oħra u tinstab ħatja, setgħet tintbagħat sa għaxar snin iżolata f'dan il-ħabs ġewwa Għawdex. Meta llum il-ġurnata nħarsu lejn dawn is-sentenzi naraw li kienu sentenzi ħarxin ħafna. Però tifhem li dak iż-żmien il-fatt li bniedem ixellef difrejh mal-liġi kien xi ħaġa serja ħafna u l-konsegwenzi kienu ħafna iktar serji. Il-binja tal-ħabs hija binja li minnha nfiha wkoll tfisser iżolament. Iċ-ċelel huma żgħar, jingħalqu bibien ħoxnin, Twieqi għal barra ftit li xejn ħlief tieqa żgħira li jgħaddi minnha naqra dawl u kulma kien ikun hemm fiċ-ċella huwa sodda bħal di tal-injam u post fejn bniedem, dik li nsejħulha fossa, seta' jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Il-qbija magħluqa hawnhekk fid-dlam. Ħlief għal xaqq dawl mit-tieqa ċkejkna. Il-binja tal-ħabs tinsab biswit il-Qorti ta' Għawdex. Il-bini tal-Qorti ta' Għawdex kien il-post fejn dak li jkun jingħata l-ħaqq. Hawnhekk imbagħad kien il-post fejn jiġi kalzkat. L-unika żvokk li kellu dan il-ħabs ċkejken kienet din in-nitfa tabitħa fejn bniedem jista' jara xaqq dawl. Għal xi ħinijiet tal-ġurnata l-ħabsin kienu jitħallew joħorġu hawnhekk biex b'hekk ma jkunux magħluqin kompletament u maqtugħin mid-dinja fiċ-ċelel tagħhom. Ovvjament din il-bitħa ċkejkna għandha diversi twieqi li mill-binja tal-Qorti u anke mill-parti ta' fuq tal-ħabs jagħtu għal ġo fiha biex b'hekk bniedem seta' jkun mgħasses tajjeb. Il-kalzrati li kienu jkunu hawnhekk kienu jgħaddu l-ħin billi joqogħdu jagħmlu l-graffiti mal-ħitan. U meta bniedem jibda jħares lejn dawn il-graffiti li diġà semmejtilkom, Jibda jinnota ħafna graffiti interessanti bħal pereżempju dawn ix-xwieni li hawn migrufin fil-ħajt ta' warajja. Insibu wkoll diversi ismijiet u b'mod partikolari il-pala tal-id li bniedem kien inaqqax madwar il-pala t'idu probabbli jikteb ismu biex juri li kien hawn. jew iħalli tifkira tiegħu. Dawn il-ħafna graffiti insibuhom imferrxin ma' kullimkien. Kull ċella kienet tkun innumerata, hawnhekk għadna naraw in-numri oriġinali li huma figuri Rumani, in-numri taċ-ċelel. Bħal din iċ-ċella pereżempju, l-unika xaqdawl li kien ikollha kienet dik it-tieqa ċkejkna hemm fuq fejn tista' tgħid kemm tinbidel l-arja għax Dawl minn hemmhekk mur ara x'jista' jidħol. Il-qbija, ladarba jingħalaq il-bieb, bniedem kien ikun iżolat kompletament fid-dlam kważi ċappa. Barra fil-bitħa, il-graffiti nsibuhom b'mod abbondanti wkoll ġewwa ċ-ċelel infushom. U hawnhekk fiċ-ċelel nistgħu ninnutaw li l-graffiti jvarjaw. Issib dawk li huma oriġinali u dawk li huma direttament ta' żmien il-kavallieri, kif għedtilkom diġà aktar kmieni, xwieni, slaleb tal-kavallieri u simboli oħrajn marbutin mal-Ordni ta' San Ġwann. Insibu mbagħad oħrajn li jibqgħu ġejjin saħansitra għall-perjodu Ingliż. Jiġifieri kienu fiż-żmien tal-bidu li l-Ingliżi bdew jaħkmu fuq pajjiżna, dan il-ħabs kien jintuża ukoll. Però barra minn hekk meta bniedem iħares lejn il-binja tiegħu jinnota graffiti oħrajn li m'għandhomx jaqsmu ma' dawk li kienu jagħmlu l-ħabsin. Fis-saqaf ta' daw iċ-ċelel insibu numru ta' graffiti. li jimmarkaw il-ġebel li jiffurmaw is-saqaf, u din kienet tkun parti mis-sengħa tal-bini. Il-bennej, jew aħjar in-naġġar li jonġor il-ġebla, kien jimmarka bi graffit tiegħu partikolari biex meta jiġi biex jitħallas mingħand l-imgħallem tax-xogħol li jkun għamel, ikun jista' jgħodd il-ġebliet kollha li jkun għamel fis-saqaf ta' kabra partikolari, pereżempju. Allura meta tħares lejn is-soqfa tara jew forma ta' ħuta, jew salib, jew xi simbolu ieħor, xi girfa oħra li kull bennej kien jagħmel biex immarka x-xogħol tiegħu. Il-Ħabs il-Qadim huwa post uniku fil-Gżejjer Martin u huwa wkoll l-aktar post popolari ġewwa ċ-Ċittadella t'Għawdex. Hawnhekk nafu li din il-binja tmur lura għal madwar nofs is-seklu sittax u baqgħet tintuża bħala ħabs sal-bidu tas-seklu għoxrin. Nafu wkoll li oriġinarjament dan il-bini kien jinfed mal-qorti, bini li għadu jaqdi l-istess funzjoni sal-ġurnata tal-lum. Minkejja ċ-ċokon tiegħu, il-ħabs il-qadim, fih l-ikbar kollezzjoni ta' graffiti f'post wieħed, ikkonċentrata f'post wieħed fil-Gżejjer Maltin. U dawn il-graffiti ovvjament iservu biex wieħed jidħol aktar fil-fond fl-istudju ta' x'setgħu għaddew, x'esperjenza seta' kellhom il-priġunieri li ġew miżmuma hawn ġew. L-istorja li jirrakkonta dan il-ħabs tifforma Parti minn storja iktar wiesgħa li jirrakkuntaw il-mużewijiet l-oħra li tmexxi Heritage Malta ġewwa ċ-Ċittadella. Il-priġunieri li kienu jinżammu hawn, is-sentenza tagħhom setgħet tvarja minn ftit xhur sa massimu ta' għaxar snin. Ovvjament id-delitti kienu jvarjaw, kull delitt seta' kellu xi forma jew ta' xi ġlieda fit-toroq jew inkella delitti ta' natura aktar gravi. Mill-arkivji tal-Ordni ta' San Ġwann għandna wkoll dettalji tal-ismijiet tal-priġunieri infushom, jiġifieri nafu xi ismijiet bħal dak tal-Kavallier Jean de la Valette li ħafna żmien qabel ma sar Gran Mastru kien miżmum priġunier ġol-ħabs t'Għawdex. Jista' jkun li l-istruttura ma kinitx eżattament din li ninsabu fiha llum, però nafu li kien hawn almenu żewġ jew tliet postijiet oħra fiċ-Ċittadella li kienu jservu bħala ħabs. L-arkivji tal-Ordni fil-fatt ituna informazzjoni tajba ħafna tat-tip ta' delitt li kien li kien seħħ u tas-sentenza li kienet ġiet mogħtija.
Il-ħitan ta' dan il-ħabs jirrakkontaw storja, u dan jagħmluh permezz tal-graffiti u l-iskrizzjonijiet li nsibu fuqhom. Intant filwaqt li intom ser tkomplu issegwu l-programm Malta u Lil Hinn Minnha,